E kani ariki, e kani! Inā tōna mīharo nē! Weare! Kei a ia ana nekehanga neha. Ki ō whakaaro, e āhei ana tāku pēnā? Ā, ko ērā momo nekehanga mō te whakangungu rawa e putu, ā tōna wā pea. Kei ahau kē ngā nekehanga. Ehara i te mea me whakangungu rawa e tuahangata ai. Kua haere ia taku wā. Mātaki mai! Tapa! Te reia tapa! Ka hao i runga, ka hao i raro! Tama! Ki te aha ia? Ki ōku whakaaro kei te waiata ia. Āe, engari, he aha te take kei te oma pērā ia? Kei te hiahia pēnei ia i a Ariki? Kāore rā ngā, kāore rā roho, kāore te tangata. Taihoa pea tēnā. I pēhea tēnā? Auē! He nui te mahi kei te aroaro. E kī rā, nui te mahi? Inā, kē ia te nui. Kaua e mate wheke piti, me mate ruroa kē. Kei te hiahia koe kia ngau ahau i a koe? E hē kāo, he whakataki. Ko tāna, mānawa tio moemoeā. Ko taku moemoeā, ko te kanikani! Ma matou koe e awhina, ki te tuohu koe tēna tuohu ki tētahi maunga teiti. Ana, ko tā tēna kawe mataku ki te moemoeā nui. Me whai kē i tētahi atu mahi he toki i a Puti. Engari, he aha rā? Kei au pea he whakaaro.

Koia! Pekepeke! Pekepeke! Kua takoto te manuka! E Puti, e whakatauki anō. Ko tōna tikanga, kua takoto i tētahi wero. E hiki ana ahau i tēnā wero, hoatu!

Kātahi ka kī mai a Maia, he nui rawa. Kātahi ahau ka kī atu, Kāo! Kei te pae, Maia! Kei ahau tēnei! I konā ahau peke ai, ka mutu, i māmā! Rawe, nē! Ana he puti! I rawe ki ahau i te tuatahi o ngā wā i whākina mai rā e koe. Ki ō whakaaro, e āhei ana taku ahu atu ki ngā taumāhekeheke o te ao? Oh, koia tonu e puti! Kia nui te moemoe a te poniponi! He raukura anō mō taku korowai. Āna māia, i whakawhiwhia ki a koe i tāu awhina i a Puti i tērā nei. Ko tōna tikanga ko te whakapono. Whakapono ki a koe anō. Whakapono ki a koe anō. Ma konā ka tutuki. Nē, e Peti. Ko te aroha. Aah! Ko te manako i mānawatia e koutou ngā whakataukī o te rā nei. Kotahi atu anō e toe ana i mua i tā mātou wehe atu. Ko te aroha ki te katoa te tino o ngā kura. Ka tika hoki e Piti, nā reira, aroha ki te katoa. Ahakoa te iti aroha, he hua mauroa. Ka pai. Tēnā kia mātakina e tātou ngā whitiata o ngā tamariki me ō rātou pōni. Tukua! Ko Bella tēnei taku hoa. I te rā nei ka whakarākeitia ia ko ērā taputapu nā te kaihanga hū. Kei te whakarākei ia i a ia. He mea nui te tīwanitia me te kutinga o ngā paua o te pōni. Ki te roa rawa o tātou paua, oh ka mamae hei a tātou ka hīkoi. He rawe ki ngā pōni te paraihetia ōna. Ngā parae he māro nei ki te waku atu i te poharu, ā, ko ngā parae he māma nei mō te tinana. Ināianei kua āhei ki te paraihe i ngā makawe me te whiore. He pai ki a mātou te hinu paua hei whakatīramarama i ō mātou paua. Hei te wā ka paraihetia ngā makawe me ngā whiore, ka āhei ki te whiri rerehua nei me te āpiti atu i ngā putiputi ki ngā whiri rā. Oh! Kia ora, Tero Te Ngeru! Ooh, kua ea tā Bella whakarākei kia nekeneke tātou. Hei tōna wā! Tērā pōni poniponi a Puti he moemoeā nui ōna. Wai ka hua, tērā pea ka whai tāera hou ia ki te kapa haka. Wai ka mōhio he aha kei tua. Hei te poniponi e haere ake nēhī!